Ɛyɛ ɛnnɛ yi, mekari Tel Aviv a wɔwɔ Israel man mu. So wohu sɛ aberanteɛ a yɛfrɛ no sɛ Samba Onel de n'ani akyerɛ mu wɔ Israel man mu a ɛma no nyɛ wo nwanwa saa. Ɛyɛ sika a atumi apue mu yɛ one hundred and fifty thousand dollars ɛna mekari Tel Aviv ɛyɛ a wɔwɔ Israel ɛyɛ ɛyɛ a wɔpa kyɛ sɛ wɔhia aberanteɛ a yɛfrɛ no sɛ Samba O'Neill yɛ a ekuba a ɔbɔ kuo yi akɔntakte Asante Kɔtɔkɔ mpanimfoɔ sɛ wɔn hia wɔn aberanteɛ anasɛ wɔn captain ɛɛ yɛfrɛ no Samba O'Neill ama ɔtumi abɛsi akan wɔ Israel ɛma mu. Na hwie be no next week ɛkɔ no saa bɔ ɔbɔ kuo yi wɔn Israel a mebɔ mu din Mekavi Tel Aviv de official bid ɛbɛbrɛ Asante Kɔtɔkɔ sɛ wɔn aberanteɛ no wɔn hia no, wɔn sebɔfoɔ no, wɔn hia no, wɔn captain no, wɔn hia no, na aberanteɛ no atumi de atumi gyina n'akyiri mu wɔ ɛɛ Jews fuo kurom hɔ. We are going to have fun with Asante Kɔtɔkɔ nso wɔ hɔnom. Na sika bɛpem yɛ hundred and fifty thousand. Na na ɛɛm aberanteɛ no nso agent nso so wɔn nso hia sɛ wɔn nso ɛpa kyɛ sɛ wɔn pɛ better offer ɛde ama aberante no wɔn hu no sɛ ɛɛ one hundred and fifty thousand bi so a ebi a nka sika bi a bi a three hundred thousand sɛ four hundred thousand bi etumi pie mu ɛde ma aberante fɛn sɛ samba onela na nka ebetumi aboa but wɔn nso gu so a wɔn pɛ offer nti sɛ offer bi a ma no sɛ still a wei na ɛwɔ hɔ nom deɛ deɛ a na ɛgya wɔn atumi ɛgya ama aberante yi nso so ɛde ne nan ti mu wɔ israel man mu akɔsi n'akan ɛwɔ ɛhɔ nom. Ɔhu sɛ kia ehwie be no this season no kɔ awieɛ pɛ abranteɛ no contract wɔne Asante Kɔtɔkɔɔ no aba awieɛ nti sɛ abranteɛ no bɛkɔ saa akwadeɛ deɛ ɔsɛ Kɔtɔkɔ so tumi nya biribi de gu ne boto na wɔn de bɔ team no ho bra nti ebɛhia sɛ saa one hundred and fifty thousand dollars no ɛɛm kɔtɔkɔ mpanimfoɔ nso rehwɛ mu deɛ. Ɛna na mɛka ɛna na ɛna na ɛbaeɛ sɛ bɔbɔ kuo bi a ɛwɔ Dubai yɛfrɛ mu sɛ Dubai City FC nso de offer nso yɛ sɛ wɔn hia aberanteɛ no ɛyɛ ɛyɛ hundred thousand dollars ɛyɛ ne signing on fees nso yɛ ɛɛ eh, eighty thousand na bosom biara so wagye hundred thousand ɛɛ eh, wagye wagye wagye ten thousand dollars so ata sɛ but sese no bɔbɔ kuo a ɛwɔ Israel no mɛka bi tell Aviv deɛ wɔse one hundred and fifty thousand dollars ɛna wɔde bɛfa aberanteɛ a yɛfrɛ no Samba O'Neal nti ne nyinaa ne nyinaa wɔ Asante Kotoko hɔ ɛne ne agent titiri ne agent no ɛyɛ wɔn na ɛpa kyerɛ sɛ wɔn nso ɛpɛ better offer ebi a betumi aboa aberanteɛ no na aberanteɛ no ɛɛm ne sikasɛm akɔ soro na afei nso asan aboa Asante Kɔtɔkɔ nso wɔ hɔ no, ɛho ɛnhia sɛ aberantɛ no ɛbɛkɔ firi kwa. Ɛwɔ sɛ Kɔtɔkɔ mpanyinfoɔ tumi nya biribi firi anaasɛ Kɔtɔkɔ tumi nya biribi firi aberantɛ fɛn sɛ Samba Onel because aberantɛ no mmɔdemmɔ ɛsɔ ani ankasa nti sɛ ɔkɔ deɛ deɛ na ho bɛhia sɛ Kɔtɔkɔ nya nya biribi firi no, nikwa sɛ ɔkɔ saa kwa na ɔno nko akɔgye sika no gu ne bɔtɔm daabi ɛyɛ saa na yɛanyɛ fair to the club we are going to have fun with Asante Kɔtɔkɔ Na nea ɛde ani kyerɛ mu a, aberante a wɔfrɛ no sɛ Alex Boakye aka Agumba, ɔno nso so na anka Kɔtɔkɔ mpanimfoɔ ani di aberante yi, anaasɛ wɔn show interest wɔ aberante yi mu sɛ anka second round yi ka Kɔtɔkɔ bɛ kɔbɛtumi bɛsi akan de ama Asante Kɔtɔkɔ. Na aberante no contract no aka two months na aberante no contract contract wɔne ɛɛ aduan a stars ɛwɔ no na aba awieɛ na no na aduan na mpanimfoɔ teɛ pɛ na wɔn so mhm yɛn mpene mu aberanteɛ yi nkɔ so ɔbɛkɔ so ɔbɛkɔ kɔtɔkɔ paa deɛ deɛ ka dalai daabi etini na ɛnɛ yi no na n'adwuma badu ɛne atapoko mu mpanimfoɔ wɔn aduan na stars wɔn ne aberanteɛ atena ase adi nkɔmɔ ɛkɔ akyiri yie paa na aberanteɛ no so ɔbɔ kɔtɔkɔ no deɛ nti aberanteɛ no ɛyɛ ade pene ɛsɛ sɛ wɔbɛsi akan de ama Aduana ɔhene sɛ wɔbɛtoa so asi akan de ama Aduana Stars nso hɔ no. Nti sɛ ɔba kɔtɔkɔ no deɛ deɛ ebi a na akɔyɛ ɛɛm buakye bi din hɔ kakra because of sɛ ɛɛm ɔma convince aberanteɛ no ama ɔyɛ ade pene sɛ ɔbɛsi akan de ama Aduana Stars nso hɔ no wɔka dɔma nso hɔ no. Ɛna aberanteɛ a ɛfɛn sɛ Samuel Ɔsɛkofoɔ mmiri bɛtwe na ɔsi n'aka de ma Bechem United. Saa tim a wɔwɔ nyinaa na tim a yɛfrɛ no sɛ Aduana ne di aberante yi akyi. Ɛna wɔantumi ɛnyɛ aberante na ɔde n'ani kyerɛ mu wɔ Dr. Kwame Kyei anaasɛ Nations FC Abraham Kɛse. Na ɛnɛ yi no Kɔtɔkɔ ɛhyɛ interest wɔ aberante yi mu. Ɛna Aduana nso so ɛhyɛ interest nso wɔ aberante yi mu. Na aberanteɛ no wohwɛ deɛ ɔyɛ no a na yɛ sɛ n'ani gye sɛ ɔbɛkɔ dɔmaa Yes, n'ani gye sɛ ɔbɛkɔ dɔm ara akɔsi n'akan nso wɔ hɔnom. Enti yɛhwɛ deɛ ɛbɛ ɛbɛ akɔwie. Deɛ ɛbɛsi biara nso yɛbɛma maso ate nso wɔ hɔnom. Na meka no sɛ aberanteɛ a yɛfrɛ no Samba O'Neal, meka bi Tel Aviv ahyɛ interest, ɛna um, Dubai City FC nso ahyɛ interest wɔ aberanteɛ yi mu. But sika a meka bi Tel Aviv anaasɛ bid a wɔde brɛ asante kɔtɔkɔ no yɛ one hundred and fifty thousand dollars ɛhɛn one hundred and fifty thousand dollars nso so wɔ hɔnom nti yɛhwɛ de susan de bɔdɔm bɔdɔm bɛfa ɛni kɔ sɛ aberanteɛ no ɛkɔ kwa ɛwɔ sɛ kɔtɔkɔ ɛtumi nya bi fira aberanteɛ no ho we are going to have fun with Asante Kotoko. Okay, me want so watching no him me so. So ni jim juma jim wa betumi a subscribe, betumi so like. Wo comment sa pabra, wo comment section no. Me want so watching me. Me diane na na poko. Makamo. Bye bye.